Madem ki xebera min na ke hîza paşiye pere layê Bostançî bigire, ew ji qîstiya min red û bibin tê ki koxê qaza a ew layê Bostançî çerd dikim bi her ji xwe re bikim. Kêzik ku layê kalê dibin keve koxê qazan koxekî birin e, koxekî xirab e, çiwa re kevin e. Eger mitêlekî wan hebe dawên binê xwe sibê re de tere nav bostanê kalê eger heta êvarê çi zereş firotin ji xwe û jina xwe re hêkî nan digre tê wî kox tê wî koxê rokî du du sisê eger sal derbas dibin paşa nexweş dike. Paşa me xweş dikeve. Doktorê şer di top di min tê ser paşê paşê me ana dikin. Profesorekî wanê mezin hevye tê me ana dike. Divê şîrê şêr di eyarê ku dika şêr de were. Em bidin paşê pê avêl paşê ki paşayê saz bibe. Ê heyeta wî divê du heb zabayê paşê mîna pelwana hene. Bira herin jê re şîrê şêr de eyarê kutkê şêr de bînin. Zorawî tune. Vana rast bin sibê qederekê esker digirin û çadirê xwe û çek û silahê xwe digirin herin bira herin. Bira heran sê roj çar roj temam dibe xeber jê nayê. Lay kalê Mîrza Mihemed ra be jina xwe çîne du jinik herabe here. Bira hespek bide me eşt her. Kîza paşê ra be tere tek tek û derî dixe. Jina paşa ra be derî vedike paşa qîslî dibîne. Dibê ew dêla dêl hatiye şi. Birandeyê mala min mij tirkiya xwe red kiriye, çima hatiye mala min? Divê tu zan tu hatî çi duya wî jê re bibî. Divê wele mîrî min gotiye bira hespê dibin min ê ji te re. Boy şîrê şîr. Heyeta paşê gipê dikene divê tu her zavayê wî min a pelwan çûne şîrê şîr keçerû kî divê ê ji te re. Dibe her bira û vegirêk me yê bêrî hev û bibimî bira sor be modên ji pere bira sor be hev. Pere vegîra bêrîyê bibimî yê qîzik du şirmîş dibe dilê xwe de dibê min mali xwe şewita. Min viya di nav bostan de ahat bî ê eva ew hinerê wî tune bin, eva ew merva nebe ez çi xwe bîr xwe dikim. Divê ra pisekine bira sar be ege ew meriva be ew li bî bergîrê sar nabe. Ege ew meriva be ew li bergîrê sar nabe. Bergîrê dikişîne tê ber derê bergîrê zîn dike gazê dike divê Mîrza Mihemed were bergîrê sar be. Me ez seranî Mîrza Mihemed hate der dikeve bergîrê mêze dike qer bergîrê sar dibe. Divê were sar be bi zivengîrê digre dina sar nabin. Divê me ez Digirim û nav gund derg ker û navşehir paşê saz dike. Ew bi serê bergîrê digre dikişîne. Dikişîne kîzik bi dizî dire pê teqîb dike divê re bise. Ez herim ege ew însanan be ew li vî hespê sar nabe hespê xwe tîne. Pere ji ê pê ji şer dûr dikevin mesîle newalekê hev ye dikeve newalê. Dar û derî tê de hene. Mîrza Mihemed beriya pîzikê dikeve nav dara. Eva pîzik xwe di pişt dara de vedişîre lê Mîrza dike bêro te çer dikî. Hela bise çer dike eva pîzik lê Mîrza dike ji hespê pêya bû ji û bergîrê pêya bû bergîr berda. Wê da kir, destê xwe kir cêba xwe, piştî cêba xwe derxist, li hev xist nêzerke qêrên ji hespê wî hat, hespê wî li ber hazir. Hespê wî li ber hazir bû, nêzerke li jor de heqîba xwe ji ser danî, çep silahê xwe li xwe kir wî Kurî ji serê xwe derxist, kir turbekî, leva bi ser çavê xwe rakir, wata me li lê mêze dike, tu dibê qey ji nav pençkê rûyê derketî. Nav pençkê rûyê derketiye, li hespê xwe sar dibe, pîzik şa dibe, vedigerre. Malê bira Mîrza Mihemetê keve rê. Bikeve rê pir terre hindik terre terre çiya kî va dersê bala xwe dibê ji çiyê pêya dibe rastekî pêzet ke her dirê zabayê paşê her duya Çadirê xwe vegirtine berî mişka didin divê la were şêr ket bira. Berî rûbiya didin divê pir û birevin şêr ket bira. Pere cem an selamu eleykim, eleykimî selam. Divê xêre eve we li bira daniyê hûn berî rûbiya didin, berî mişka didin, hûn divê şêr ket bira, eva dawa we çi ye? Wele divê paşa de çekê wî çekê paşan e. Girêdana wî girêdana paşa ye. Meriv ji xwe şexsî wî meriv qîmîş nake lê mêzeke. Divê paşayê me nexweşîkî canê wî peyda bîye, canê wî jî bîye birîn. Doxtor hatine ser doxtor e gotiye şîrê şêr de eyarê kutka şêr de were. Fincanekî bixwe û bardaxekî em pê avê lêkin di wan birînî wî xin ew sax bibe. Em hatine em her du zabayê paşîne em hatine bo îşîrê şîr. Duruma me ev e dawa me ev e. Ê dibê yekî wî dibê paşayê min tu kuda terî kuda tî dibê wele ez terim şîrê şîr. Ê dibê paşayê min çima tuninkî ji me re bînî bidî me ji şer dibe. Layê min dibê wele ticareta min şîrê şêr e. Ez pêrin tînim di ayarê kutkî wî de difroşim xelkî. A mîna we min çer lê digere ez tînim difroşim. Min anî ez ê bidim we jî. Ê dibê fiyata wî şer dibê min anî ez paşê bazar dikim. Heta min neanî ez ka fiyata wî re çi be bê. Divê hûn li vir a dewan bikin xwe re biskinin heta ez vedigerim. Da rokî bîye, deh roj bîye ez anca veberîm. Mîne ez şifa vedigerim heta herim têkim fersalê bînim ez ê vegerim werin. Ez ê vegerim werin hevayê te rast be, tere, serê, rê kîmê zed ke û kalê kî Ewil rastî wan hat rastî birayî û hat nîzan ke eynî ew kala wer serî wê rê rûniştî eynî kîtabo yî li bêrê derkî bîyê. Selamu eleykim Apo go Eleykîmî selam Mîrze Mihemed îm tu hatî? Erê wele go Apo ez hatim. Go tu terik bûyî şîvê şêr layê min. Erê wele ku bi bavê ap û tizan teva eyan e serin bûyî şîrê şêr. Serin bûyî şîrê şêr bo layê ma re eşter ra bêjin wele zor e. Anîna wî zor e. Ya min ez te nesihet bikim belkî tu bûyî awayî bînî. Bo tu her we eva newala pêşiya me xilas bû newalekî binê heye têkeve wî newalî komîkî binê darekî daye û ew nîvro nîvro nidî wî heft sale ragirtî nidî wî bîye qasî devokî îltihabû kêm girtîye. Di xwebeşê de ew nîvroyê hat ser, kanîyê avê tu xwe vedizere. Avê tu xwe vedizere, tu tîr û kevana xwe wer bavê jî li nigê wî xî, nigê wî derbike. Nigê wî derbike, dernekeve ew, tu derkevî te perçe dike. Biskine ew tişkî bêje ji te re. Begleke ye soniçê. Ji te re çi bû, ane gorî wî hereket. Ane gorî wî hereket ke eva. Ji ber a çi bû ya tu paşê rabe, ege tu bûyî awayî bînî, wer nebe îmkana kî tu bikaribî herî şîrî wî di eyarê kutka wî de bînî tune. Mîrza Mihemed xatir ji kalê dixwaze terre çer dibêje, newalê derbas dibe dikeve newala dudiya, terre hundirê newalê mêze dike, kanîkî binê darekî de ye. Dora Kaniyê hoşev û dar û devî pir in. Hespê xwe berdide, hespê wî pere, dîl û bijî wî dike cêva xwe, hesp pere, dikeve nav dara û deviya xwe vet şêre, nêze ke bû nîvro, germa nîvroyê, şêr hat. Şêr hat, nigê wî pêva darda bîye, di topale, Zayîf bîye û lûbelû bawîye, zarîna wî ye tê ser kanî ava xwe bi xwe vedizene, vedizene. Eva oka xwe digire wer nîşana nigê wî digire çerdabê jî li nigê wî dixe. Zarîn jê tê ay dibe ew kî bû niha bi destên diketa min bi dirana ji hev biqelixîne. Eva dengê xwe nake xwe vedişîne. Kêm û qûnc birîna wî dikişe, birîna wî vala dibe, dibe post, canê wî rehet be, bê û qelkî bû. Niha derketa. Mirazê xwe li dinyayê çi bixwasta min ê bidayê qarşî axireta wî ne. Derd keve di vê welaya. Di vê layê min dewere mirazê xwe dixwaze. Di vê welaya mirazê min cansawîya te, şîrê te, di eyarê kotika te.

Çêjikê wî tê nan e, pere du heb kutkî wî hene. Yekî derdixe divê layê min bigre yalni dengê wî were min ez te belav dikim. Wer bike bira zarîna wî neyê min. Bikuje bira dengê wî neyê min û ez derdê yê cîgerê nebînim. Zarîn.